Merħba sinjuri, jum il-mara tajjeb lin nisa kollha u aħna għandna waħda li naħseb li ħadd irrappreżenta lil kuħa kif suppost. Bdejna. Tlaqna.
Inti xempju ta' mara moderna. Għaliex? Għaliex?
Mami, avukat, prezentatriċi, Kif jirnexxilek tlaħaq ma' dawn l-affarijiet kollha f'dil-ħajja? Ma nafx ngħidlek ta', imma ngħid iva għal kollox u b'xi mod joqgħod għax 24 siegħa. Jiġifieri jirnexxielek.
Li b'xi mod iva jirnexxieli. Tajjeb, mela, na, waqqa', waqqa', waqqa'. Waqqa', il-one. Imma issa.
Ngħaġġel, qed ngħaġġel.
Minn għalik għad iżgiċċali dejjem, imma kif jirnexxielek tibbilanċja? Ejja nifhmu x'għandek, tajjeb, mela tippreżenta programm fuq it-television.

Timliha?
U nimliha.
Mela risposta hi li ma tafx aħjar li tifhem. Eżatt, dejjem hekk.
Gas ma tjanċa. Mela, jum in-nisa. Infakru iktar f'kemm importanti l-mara fis-soċjetà. Għalik x'inhu dan il-women empowerment?
Jiena naħseb iktar ma nikber iktar qed ninduna kemm il-mara hekk uħu wara li wellit speċjalment għax qabel kont nara anka twelid bħala xi ħaġa overrated li bħal speċi jagħmilha kulħadd, imma Hekk, il-mara hija tant persuna li taf tħobb bla qies. Iktar kemm jien li sirt mommy, iktar sirt nifhem dak il-punt li qatt ma tpoġġilek innifsek l-ewwel. Jien dejjem b'natura kont nara x'għandu bżonn ħaddieħor qabel npoġġi ħaddieħor qabli, bħal speċi qabel nara x'għandi bżonn jien, imma issa meta sirt omm iktar fhimtha dil-ħaġa. So naħseb mara, hekk l-isbaħ ħaġa f'mara hi li taf tħobb b'mod infinit, naħseb. Tajjeb. Għax irrid Nizzel, nizzel, għamilek, ejja, tagħna.
Mela, x'inhu ma l-isfidi imma li sibt qudiemek bħala mara kemm fid-dinja tal-entertainment, tal-ispettaklu, ġifieri programmi, Miss Malta, Sfin x'nafjen, u anke fil-karriera legali tiegħek issa. Naħseb bħala mara fil-karriera legali kultant n-nies ikunu jridu pereżempju il-raġel bħal speċi jaħsbu li mara mhix kapaċi tagħmel ċertu affarijiet, ġifieri bħala mara f'karriera legali, mhux dejjem ta' imma għadna naraw dak il-label li li ta' aħjar raġel. Bħala mara fl-entertainment fil-modellar speċjalment, kont nara li mara tiġi personifikata ħafna u tiġi labeled ħafna. jew tiġi mħarsa lej biċċa bħala biċċa laħam bħal ċaċi dak it-tip ta' affarijiet. Kemm naqbel ma ħala għaxxej. Ħala ex model.
Inti kif tħossu?
Ħala ftejt li ma għamiltix. Isma, nisa li jispirawk. Bħalissa? Dejja, Naf li għandek jidolus partikolari, ma eja ma semmu. Eja ma semmu.
Bħala tifla, tifla mara mara da zaħira ħafna, bħalissa Kimberly zammit. Nsellimilha ħafna hawnhekk minn hawn. Għandha battalja tal-kanċer. Però she's so hopeful dek buċċa jixal tiġġieled kuljum mami ta' tifla ta' sentej so. Minn hawnhekk. Hi l-idoli tiegħi bħalissa. Nawguralha ħafna. Ukoll. Kif jaffettwa, kif jaffettwa l-karriera tiegħek issa li sirt omm? Ħafna hu, ġifieri dawk il-ħinijiet twal li kont nagħmel qabel ma naħsibx li ħajbqgħu possibbli kuljum. Imma f'sissa tinsib bilanċ ġifieri naħdem id-dar, nirriċerka nagħmel xogħol ta' kitba tisir kollu mhux qed ittellifni Emilia miskina, ma ġifieri naħseb li b'xi mod nġaħġħuha. Niżel.
X'parri tagħti lin nisa li jaspiraw li kollhom karriera jew karrieri bħalek?
Biex għamil tajjim f'xi mod gas mal-pjanċ għalek. Poġġi moħħok hemm u tibqa' tiġġieled għal dak li tixtieqax. fejn hu possibbli fil-ħajja. Is-social media kif taffettwa jew kif m'għandix taffettwa l-mara? Ma naħsibx li l-mara essaċ, is-social media hija pjattaforma fejn tista' tesprimi ruħek u tpoġġi lilek, naħseb tifmuni naqra tpoġġi lilek f'pożizzjoni fejn tiġi kritikata wkoll. Ma tħallix taffettwak minn kulħadd għandu jaħseb li jrid, Berja li jina najt li rrit u kħat jaħseb li rrit, in the sense li. Mela, xinu ma inti tamel program ta' diskussjoni, xinu ma dawk l-affarijiet illi diskutejt jew għatrit t-diskuti li jistaw jgħinu l-nisa, kif? Jew li effettwaw l-nisa. Għanna affarijiet li niddiskutu ma affarijiet li naħseb huma topics li nisa in ġenerali forsi mhux dejjem iħossuhom li bħal mental health, bħal violenza domestika, ġili affarijiet bħal ta' beauty, ta', ta plastic surgery, fej ġili as aħna stess ma nħossuna komdi 100% li nitkellmu fuqhom. Li they're okay to speak about u li kull mara e, essenzjalment għaddi minn daw il-ek questions f'ħajjita jew. Pratikament, you voice them out. Eżatt, li kull mara tkun għaddej minn moħħ il-mara ma kważi anka aħna bejnietna ġili nħossuna anka skomdi forsi ngħidu l-ħabiba smani qed naħseb hekk. Tlaq, issa mmorru fuq l-aspett legali, tajjeb, hemm xi xi liġi li kieku kellek is-setgħa li tgħaddiha inti favur in-nisa li tagħmel hemm xi tibdil li tfittex kieku? Li ngħaddiha favur in-nisa?
Le, to be honest hemm question mark kbira ġa moħħi fuq il-liġi tal-femiċidju, essenzjalment u biss għaliex liġi għall-mara li tinqatel hawn, però liġi għar-raġel taqa' taħt taħt homicide. So naħseb nikkjarifika naqra iktar dak il-line il-fine line fej fej